Dan huwa shooter, shooter tas-sitt u ma għandna lil Maxine Borċ u rispondilna ftit domandi dwar l-annimali u l-protezzjoni tagħhom. X'inhu ma l-avvanzi li saru f'daw l-aħħar snin eh, mill-animal welfare? L-avvanzi li saru huma fuq Salfataċ fejn ukoll żdiedu l-ambulanzi ovvjament biex ikunu jistgħu jilħqu Malta kollha. Ara kemm tallimt mela. L-iktar każ gravi li qaġġi fidejk. L-aħħar konfiska li saret riċenti mill-Dipartiment. Konfiska ġifieri kun hemm xi animal sofri u teħtlu intom. Kien hemm kwantità kbira, iva. U klieb? Jekk nadotta xi kelb jew qattus fi żmien il-milied, ikun bis-sejl? Le, ma jkunx bis-sejl, għax ovvjament l-annimali ma tixxihomx għaż żmien il-milied biss. Ma tit commitment, u Commitment kbir. Kif tindunaw?
Meta jiġi biex jaddotta xi ħadd jekk ikun saħat ser jew le jsir xi forma ta' assessjar? Iva, mela hemm proċess ħieħ, nibatu l-online questionnaires, nidħlu fid-dettall, ngħidulhom jibagħtulna ċertu ritratti anke tad-dar u anke ġieli morna ġod-djar speċjalment fil-klieb, iva, nkunu rridu nagħmlu il-house checks tagħna. U ġieli tirrifjutaw ukoll? Iva, mela.
Però ngħidulhom. Għaliex għandhom jaddottaw minn postijiet bħal tagħkom milli jixtru minn għand breeder kemm jista' jkun dejjem. Mela, jaddottaw aħjar dejjem milli jixtru għax huma meta jiġu salvati minn barra xorta jkunu qegħdin jew ġo santwarju, jew ġo gaġġa, fil-każ tal-klieb ġo l-pens, fihimt mhux qed ngħid tal-breeders, fihimt li jkunu miżmumin sew, all right qed tifhem, imma huma għandek iktar qisek qed issalva U tihom ħajja aħjar. Naħseb għatta karità jiġi. Għatta karità.
U ovvjament tittamel l-riċerka tiegħek biex il-breeder li tażel tal ikun breeder serju. Eżatt, ekku. Nizzel.
Jekk ikonna suspett li hemm annimal qed ibati jew qed jinħar, x'in il-proċedura? X'irid jagħmel dak li jkun? Meta jekk orrajt jekk qegħdin nitkellmu fuq abbuż, importanti li jċemplu mill-ewwel fuq 1717 ituhom l-address full, ġifieri full address mhux ma nafx x'inhu l-flat number, ma nafx x'inhu l-bieb, importanti tuhom il-full address biex huma jistgħu jibqgħu sejrin fuq il-post. U tista' ssir mod anonimu wkoll, u nimma. Iva, mela.
Tajjeb. Bħal rapport normali.
Eżatt, bħal kull rapport.
Nizzel. Mela, għalfejn ħafna nies igergru illi anke biex tadotta huwa diffiċli. Ifimni, jekk isibu l-xaħat bħali.
Għamilna dik, għamilna. Jekk isibu. Attenta, ok. Le, toqgħod attenta x'huma diġà kellhom ħajja kifra fuq barra, daw il-maġġoranza jkunu salvati jew konfiskati. Jiġifieri importanti li għand minn sejrin ma jerġax tiġi repetuta. U jkollhom trawma oħra. Eżatt, trawma oħra.
Anzi, naħseb li tkollu iktar imħabba. Eżatt. Sabiex itaffilhom mit-trawma li kellhom fil-bidu. Issa, malajr malajr naf li hija proġettur waqqa, naf li hija proċedura twila, imma x'inhi l-proċedura meta jiġi salvat annimal, meta jinnaf, eh, imma morrux fuq fuq abbużi, eh, morru fit-triq, ġi salvat annimal. Il-proċedura hija twila, ħafna jaħsbu li hija ħafifa, però mhijiex. Meta jiġbruhom l-Animal Welfare Officers, Jiġifieri voldir dawn ikunu bl-abbulanza jibqgħu sejrin il-klinika, wara l-klinika ovvjament jarawhom il-vets hemmhekk u mbagħad jiġu l-animal welfare jaraw iktar x'ikun hemm bżonn hemm x'iktar kura għat-tul u mbagħad nibdew nippromotihom biex jiġu għall-adoption. Insek għandek il-Mater Dei tal-annimali. Mhux hekk? Barra klip u tates, ġieli kellkom xi każi ta' annimali oħra? Iva jkun hemm, però l-animal welfare klip u tates biss. jaċċettaw. L-aħħar waħda, żmien il-milied, tiġu bżonn volontiera.
Volontiera dejjem. Il-volontira inti għandek jekk sa tmur in-naħa tal-klieb, id-dog section ġifiri, eh, tkun tista' tmexxi l-klieb, tgħinhom inatfu, toqgħod tagħmel isek Taf kif ikun hemm il-klieb dejjem daw ikunu ġol-pens joħorġuhom jilagħbu magħhom. Xi ħaġa. Eżatt. U kif jridu jagħmlu biex jikkuntattjawkom il-volontier? Jistaw ehm, jitkellmu ma' Dipartiment tal-Ħarsin tal-Annimali, iħallu n-numru tagħhom jistaw anka jiċemplu, u mbagħad jikkuntattjaw lilna u aħna nerġgħu nikkuntattjawhom lura.